इतिहास सदिखन अभिनेता आ निर्देशक के लिखल जाइत अछि नेपथ्य में काज के निहार के लोक बिसर जाइत अछि मुदा की बटुक भाई के चाहियो के बिसरल जा सकैत अछि नहि चेतना समितिक मंच होय भंगिमाक प्रस्तुति होय या कोनो आन दलक कार्यक्रम बटुक भाइके बिना सम्भव नहि छल तखने तऽ साहित्यकार भीमना झा कहैत छथि पटनाक सभ साहित्यिक सभाक केन्द्र बिन्दु छलाह बटुक भाइ याद अबैत अछि विद्यापति भवन जतऽ भंगिमाक नाट्य प्रस्तुतिक दिन कर जोड़ने मुस्कियाइत गेट पर ठाढ़ रहै छलाह बटुक भाई अपन दर्शक के स्वागत करबाक लेल ओ जनैत छलाह जे कतबो उछल कूदि लिअ दर्शक नहि आओत तऽ किछु नहि आब पान खाइत मुस्कियाइत नहि भेटताह बटु भाय। हिनका मादे कथाकार अशोक कहैत छथि। पटना मे खास कऽ कऽ ओ जे छै से कहि सकै छी जे चेतना पटना मे जे रंगकर्म छै आओर रंगमंच के जे मैथिली रंगकर्म छै ओकर जे शुरुआत सक्रियता भेलै ओहि समय से पहिल दौर में जे लोक ऐसे जुड़ला अभिनय के क्षेत्र में निर्देशन के क्षेत्र में रहो ओहि में से बटुक भाई छला तो बटुक भाई के अहाँ के लगातार ओकर बाद से चेतना समिति के अथी पर ओ हुनकर नाटक हमरा ओहि ओहि समय में मन पड़े और सीता से संबंधित जे छै से नाटक छै ओहिमे बाद में तो बहुत परिवर्तन सेहो भेलै ओकर नाम जे सुनू जानकी या किछु एहि तरह के सुनू जानकी छनि तऽ ओ ओहिमे अहाँके पहिल पहिल जे हुनके नाटक रहनि चेतना समिति के मंच पर हम देखने रहियै जाहिमे कुणाल जे छै से राम बनल रहै हमको ईस्वी हम स्पष्ट नहि कहब लेकिन हमरा लगैए जे छै से ओ अस्सी बिरासी तिरासी एहि सब आसपासके जे छै से चीज सब छलैए कुणाल ओहि समय कलकत्तासँ अयले रहथि तऽ ओ पहिल पहिल हमसभ हुनकर मैदान हमरा मोन पड़ै छथि ओकर बादसँ ओकर बहुत तऽ सुनू जानकी अथवा राजा शिव सिंह सेहो जे छै से राजा शिव सिंह की हँ राजा शिव सिंह हँ मने एकटा विद्यापति अति शिव सिंह गेला पर सेहो नाटक छनि हमरा तऽ भंगिमाके जे नाटकसँ मोन पड़ैए तऽ शुरुआत में या बादो तक ओ दोनों गोटा ये मतलब चंदा वसूली लेल गली गली घर घर मतलब सब तब ने आवे तो बटू भाई जे छै से रौद में बसात में मतलब आबि के चंदा वसूल कर के पाई इकट्ठा कर रहल छी प्रेमलता जी बटू भाई तहन कऽ के इकट्ठा कऽ के कलाकार सब के तैयार कऽ के सब प्रोत्साहित कऽ कऽ ताकि नाटक ध्वनि मार्केट सब बहुत रास नाटक होइ छत्रानंद सिंह झा रेडियोक चौपालक कार्यक्रममे बटुक भाइके रूपमे सगरो जानल गेलाह ओ समय छल जखन साँझ होइते गामे गाम आङ्गनमे दलानमे प्रोग्राम सुनबाक लेल लोकवेद रेडियो खोलैत छल प्रोग्राम छल आकाशवाणी पटनासँ प्रसारित चौपाल संध्याकालमे प्रसारित एहि प्रोग्राममे हिन्दीमे मुखिया जी मने गौरीकांत चौधरी मगही में गीता बहिन मने लता सिन्हा आ भोजपुरी में बुद्धन भाई मने गोपाल कृष्ण शर्मा और बाद में एहि प्रोग्राम में जुड़ला मैथिली लेल बटुक भाई मने छत्रानंद सिंह झा दरभंगा जिलाक मणिगाछी प्रखंडक चनौर गाम में पाँच अप्रैल उन्नैस सए छियालीस के हिनकर जन्म भेल पिता दुर्गानंद सिंह झा आ माय अनमन देवी के नौ संतान में चारिम नंबर पर छलाह बटुक भाई सरिसब हाई स्कूल से मैट्रिक केलाक बाद दरभंगा के सीएम कॉलेज से ग्रेजुएट आ मगध विश्वविद्यालय से मैथिली में एमए के निहार बटुक भाई के बियाह नवटोल में गीता झा से भेलनि राजधानी पटना में उन्नीस सौ अड़सठ से 2006 धरि आकाशवाणी पटना में स्टाफ उद्घोषक आ कंपियरक रूप में काज केलनि पटना में मैथिली रंगमंचक दिशा देनिहार बटुक भाईक लिखल प्रमुख पोथी अछि कांटकूश डोकहर आँखि एक गुलाबक लेल सीताहरण सुनु जानकी एकटा छलाह शिव सिंह इत्यादि मैलोरंग द्वारा 2014 में ज्योतिरेश्वर सम्मान से सम्मानित बटुक भाई के कतेको सम्मान भेटल मुदा भरि जीवन ओ अपना आपके नेपथ्यक सिपाही मानलनि आ नव प्रतिभाके सदिखन पोसलनि बटुक भाईके सङ्गे हमरा अपन व्यक्तिगत सेहो बहुत रास हमर एक्सपीरियंस हुनका सङ्गे रहबाक एकटा समय छलै जे कि जखन हमसभ मैलोरंग हुनका ज्योतिरेश्वर रंग सम्मानसँ सम्मानित करबाक घोषणा केलक तऽ बहुत ठामसँ एहन एहन प्रश्न आयल जे छात्रानंद सिंह जीके किया बल्कि छात्रानंद सिंह जी बटुक भाई अपने स्वयं सेहो कहला प्रकाशियो हमरा किए हमर की योगदान लेकिन आश्चर्यके बात ई छै मैथिलीमे जे जे मैथिली रङ्गमञ्चके सञ्चालित करै छै स्थापित करै छै ओहि व्यक्तिके बेसी इज्जत नहि भेटै छै ताहि दुआरे आइ जब पटनामे कोनो रङ्गमञ्च भऽ रहल छै मैथिली रङ्गमञ्च भऽ रहल छै तऽ तकर जड़िमे यदि केओ पहिल व्यक्ति छै तऽ ओ छथिन बटुक भाइ आ हुनकर योगदान के जब हम सब अ, नहीं आकानिए या हुनकर ओ योगदान के हम सब सामने नहीं आनिए नहीं लागवनिए तऽ ई हमरा सबके लेल ई कृतज्ञता हैत जे हम एकटा रंगकर्मी भऽ कऽ अपन पूर्वज जे हमरा गाछमे पानि देलथि जे हमरा सबके फलेलथि फुलेलथि हुनका हमसब मोन नहि पारियनि हुनका सम्मान नहि दियनि ई बहुत दुखद बात छै जे बहुत रास मैथिली संस्था या आओर अन्य संस्था मैथिलीके हुनका ओहि जोग नहि समझलकनि हुनका सम्मान नहि देलकनि लेकिन ओ ओहिसँ पैघ छलथि हे मृदुभाषी बटुक भाई जे मैथिली सांस्कृतिक उद्घोषणाके परिचारक छलथि हे परिचायक छलथि हे ओ एकटा एहन परम्परा स्थापित कला जे परम्पराके मैथिलीके बहुत जरूरत छलैए एहन व्यक्तिके मेलोरन दिससँ हम प्रकाश रङ्गमञ्च दिससँ हुनका बहुत बहुत श्रद्धाञ्जलि दै छियनि आ हुनका संगे हम ई वादा करै छियनि जे जीवनमे एहन व्यक्ति जे मैथिली रङ्गमञ्चके पाछूमे रहि कऽ ओकरा पानि दै छथिन ओकरा सींचै छथिन फलबै छथिन फुलबै छथिन हुनका सभके हमसभ हरदम आगू रखबनि आगू आनेके कोशिश करबनि रंगमंचक एहन सिपाही जे सदैव नव प्रतिभाके जोड़बाक लेल तैयार रहैत छलाह जाहि भंगिमाके ओ ठाढ़ केलनि ओ संस्था भंगिमा एहि साल अगस्त में हुनकर नाटक सुनु जानकी के मंचन केलक आ अपन अभिभावक के सम्मानित केलक बटुक भाई मने छत्रानंद सिंह झा मने मैथिली सांस्कृतिक जगत के धूरी मने नेपथ्यक सिपाही मने कुशल उद्घोषक नाटककार अभिनेता बटुक भाई मैथिली रंग जगत की सांस्कृतिक जगत के रीढ़ छला एक आधार स्तंभ छला विशेषतः पटना के लिए क्या तो पटना उनका कार्यस्थली छला रेडियो काज कर छला और अपन एक काज के सेहो मैथिली के लिए उपयोग कर कखनो नहि हिचकै छलाह चाहे कवि लोकनि कविता पाठ हो कलाकार लोकनि नाटकमे भाग लेबाक लेल या वार्तामे भाग लेबाक लेल ओहि आधार स्तंभ अथवा रीढ़ जे हम कहलहुँ से ओ एक संगठकके रूपमे एक संगठनकर्ताके रूपमे एक उद्घोषकके रूपमे एक एहन व्यक्तित्वक रूपमे जे कोनो तरहक जे व्यतिक्रम या कोनो तरहक जे गड़बड़ी होय तकरा ठीक करऽके लेल सक्षम छलाह हमरा लोकनि जहन चौरासीसँ रंगमंच भंगिमा शुरू केलियै ओसभ पहिने ओ रंगमंचक दिवंगत छलाह पटनामे जेकरा लोग एकटा उल्लेखनीय रंगमंचीय परिघटनाके बात करै छै जे उन्नैस सए पचहत्तरिमे भेल रहै सुभाष शेखर चौधरी जी के नाटक पफाय चार दिल्ली और चेतना समिति के संबंध तो पैघ और तहिया से रंगमंच में एक अनबरत योगदान हुनकर रहना नव नव लोग के जब अननाय ओकरा रंगमंच से जोड़नाय साहित्य से जोड़नाय सांस्कृतिक कर्म से जोड़नाय नव गायक गीतकार सबके प्रोत्साहन देनाइ ओकर ओकरा पीठपर हरदम ठाढ़ रहनाइ ओकरा नीक वचन कहनाइ जहाँ तक जतऽ तक सम्भव होइ ओकरा एकटा सम्माननीय अवसर प्रदान केनाइ कि बटो भाइ जेना अपना ऊपरमे लऽ रहल रहै भंगिमाक शुरुआतके बाद तऽ जतेक भंगिमामे हम हमर जे बात लोक जे केओ कहत जे जे लोकनाट्यमे जे कोनो हमर प्रयोग अछि कीर्तनिया अथवा नाचके लऽ कऽ से हम निश्चिन्त भऽ कऽ एहि दुआरे कऽ सकलहुँ कि सङ्गठनके काज बटुक भाइ देखै छलखिन हमरा बहुत रास समस्या पतो नहि चलै छलए जे हम की भेलै नहि भेलै आओर ओ सहज ढङ्गसँ हमरा लेल उपलब्ध रहै छलए जे कोनो सुविधा सम्भव छलै जमबह होइ छलैए से हमरा लोकनि बात करैत रही रहै छलहुँ विभिन्न समस्यापर हमरा लोकनिके विमर्श चलैत होइत छल आर ओहि विमर्शमे सब अपन अपन अपन ओकर काजके लेल सब अपन अपन योगदान करै छलै जकर कि नेतृत्व हरदम बटू भाइके हाथमे छलै तऽ हम मानै छी कि पटनाक सांस्कृतिक आ रंगमंचीय गतिविधिक एक आधार स्तंभ छला बटुक भाई एहन व्यक्तित्व जे बिरले पर उत्पन्न होइ छै कहियो कहियो अबै छै संसारमे मने सुदर्शन व्यक्तित्व सुन्दर आओर शिष्ट भाषा मधुर वचन हरदम एकटा आग्रह आग्रही भाव एकटा अपेक्षा भावसँ भरल लोक कखनो कखनो अबै छै धरतीपर बटुक भाई एहने एकटा व्यक्ति छलाह हमर सौभाग्य अछि जे हम बटुक भाई सन व्यक्ति संगे बहुत दिन तक निवर लगभग तीन दशक तीन साढ़े तीन दशक तक निरंतर काज करते रहलो करते रहलो तकर बाद अवसर भेटल उनकर स्मृति हमेशा हमेशा हरदम सदा के लिए चिरस्थायी संपत्ति अछि ओ स्मृति चिरस्थायी सम्पत्ति से हम मानै छी आबि गेलहुँ हम आब बटुक भायके घर आइ हम बटुक भायके सङ्ग किछु जरूरी गपशप करब जे मैथिली रङ्गमञ्च मैथिली साहित्य मैथिली सिनेमा पर आधारित गपशप हेतै जकर बारेमे अहाँके जानकारी देब हमरा सङ्गमे बैसल छथि बटुक भाय छात्रानंद सिंह झा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपनेक नाम छात्रानंद सिंह झा अछि उर्फ बटुक भाई। अहाँके नाम बटुक भाई कोना पड़ल एकर बारे में किछु जानकारी चाही। सत्य पूछी तऽ हम छत्रानंद सिंह झा छी, बटुक भाई नहि छी। बटुभाइ तँ हमर आकाशवाणीक नाम देल अछि। हम जखन उन्नैस सए अड़सठि मे आकाशवाणी ज्वाइन केलहुँ चौपाल मे तँ ओहि समय मे जे ओकर जे बनावट छलै चौपाल के बैसबाक प्रोग्राम करबाक चारि गोटा हिन्दी रिप्रेजेंटेटिव मैथिली रिप्रेजेंटेटिव मगही रिप्रेजेंटेटिव आ भोजपुरी रिप्रेजेंटेटिव चारू भाषामे से एक एकटा कम्पियर रहथि तऽ मैथिलीके भेलहुँ हम हम जखन ज्वाइन केलहुँ तऽ हम बहुत देखैमे बहुत छोट छलहुँ तऽ समस्या भेलै जिनकर नाम की राखल जाय जे कने कने गमैया नाम सन बुझाय सब अपना में केओ कहथिन ई केओ कहथिन ओ केओ कहथिन आन केओ कहथिन कटहर जखन नहि फड़ि छलै प्रोड्यूसर जे छलाह मदन मोहन सिन्हा ओ हमरा लऽ कऽ गेला इंडियन नेशन प्रेस एहिठाम बाबू लक्ष्मीपत सिंह से हमरा भेंट करौलनि कहलखिन बाबू साहेब ई ई छथि स्वयं सो आइए ज्वाइन कयलनि हेँ हिनकर नामकरणके समस्या अछि की नाम राखल जाय पावसा कॉलकिनचे लक्ष्मीपत सिंह एहिमे तऽ सोचैके कोन बात छै अरे एतबेटा देखैमे छथि हमरा सब ओहिठाम छोट बच्चाके बटुक कहल जाइ छै बटुक राखि दियौ बटुक भऽ गेल हमर नामकरण बटुक भाइ तहियासँ हम बटुक भाइ भऽ गेलहुँ तऽ चूँकि आकाशवाणीमे ई सभ दिन प्रोग्राम होइ छलै तऽ ई बटुक भायके नामसँ अबै छलहुँ हेँ तऽ ताहि दुआरे बटुक भायके नाम बूढ़ आ बच्चा सभक कानमे पड़लै तऽ ओ नाम बेसी पॉपुलर भऽ गेलै तऽ लोक बटुके भाय कहऽ लागल सर पटना आकाशवाणीसँ प्रसारित चौपाल कार्यक्रमके बारेमे किछु संक्षिप्त जानकारी देल जाय आ कोन तरहक कार्यक्रम ओ छलै जाहिक लेल या जाहिमे ग्रामीण परिवेशमे एतेक उत्सुकता छलै एतेक रुचिगर बनल छलै असलमे ग्रामीण विकास एकर उद्देश्य छलै ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम शुरुए भेल छलै ग्रामीण विकास कोना हेतै तऽ ताहि लेल ई कार्यक्रम से ग्रामीण जनताके लेल डेडिकेटेड छलै ओहिमे गामक स्थिति गामक विकासक रूपरेखा सरकार दिससँ प्रस्तावित जे कोनो नव योजना छै तकरा ग्रामीण लोकनि स्वीकार करत तकरा प्रति आग्रह इएह सब छलै ओहि समयमे ओहि चौपालक रूपरेखा आ जैँ कि बेसी काल तक गपशप लोकके असहनीय हेतै ग्रामीण क्षेत्रमे हुनकर मानसिक विकास ओतेक नहि भेल छलनि तैँ बीच बीचमे गीत संगीतक आयोजन सेहो होइत छलै मैथिली रंगमंच मे श्रीकांत मंडल जीक काज केँ अपने कोन रूपेण देखैत छियनि? हुनका सँ कहियो भेंट-घांट भेल छलनि? सत्य पूछी तँ श्रीकांत मंडल जीक नाट्यकर्म हमरा बहुत देखल नहि अछि। कारण ओ कलकत्ता मे करैत छलाह आ कलकत्ता सँ बाहर। हमरा जतऽ धरि जानकारी अछि ओ नाटक अपन नाटक नहि लऽ गेल छलाह। पटना तँ नहिये अनने छलाह। तेँ हम हुनकर नाटक कोनो नाटक नहि देखलहुँ। हमरा हुनका परिचय ललका पाग सिनेमा बनेबाक क्रममे भेल छल। हम पटनाक नाटकमे काफी सक्रिय छलहुँ। आ किछु कलाकारक आवश्यकता जेना होइते छै फिल्ममे ताहि कलाकारक लेल ओ खोजमे पटना आयल छलाह जाहिमे विशेष कऽ हीरोइनक खोज छलनि हुनका एला हमरासँ भेँट कयलनि ओ आ श्रीकान्त पै जे प्रोड्यूसर छलाह ओ एला आ कहलनि अपन उद्देश्य जे हमर ई एहि काजसँ हम आयल छी काज कऽ रहल छी स्क्रिप्ट देखऽ देलनि से सब सबटा देखलियनि सब किछु मने पूरा ओकर आरम्भसँ से वार्ता भेल तकर बाद हम हुनकर काज ओहि काजमे लागि गेलहुँ बहुत लोकसभ ओहिठाम गेलहुँ महिला कलाकार सभसँ लड़की सभसँ भेँट करू लिअ हुनकर घर हुनकर घर हुनकर घर जैँ कि हम पटनाके मे से काफी पॉपुलर लोक छलहुँ तऽ ताहि दुआरे हमरा कतहु रोक टोक नहि छल हमरासँ कियो भेंट कऽ सकैत छलए, हमरासँ कियो गप्प कऽ सकैत छलए, एतेक हमरा प्रति भरोस हुनका सभकेँ छलनि, विश्वास छलनि। कोनो अपन धिया-पुताकेँ हमरा संग लगा सकैत छलखिन हेँ, एतेक भरोस छलनि। मुदा एकोटा हुनका पसीने नहि पड़नि। हुनकर सभक अपन दृष्टि छलनि कलाकारकेँ। केकरो डाँड़ मोट छै तऽ केकरो ई मोट छै तऽ केकरो ओ पातर छै जे होइ छै ओकर सेलेक्शनमे की होइ छै हम नहि बुझै छियै अहाँसभ बुझबै ई सभ हमरा नहि हम नहि बुझै छियै तऽ से भेलै लेकिन ओहिमे फेर एक दू टा कलाकार हीरोइन तऽ नहि भेटलखिन लेकिन आन आन कलाकारसभ जे छलनि से सभ हुनका सभसँ गप भेलैक भेलैक किछु गीतके रेकॉर्डिंग भेलैक सरोज कुमार मिश्र महेन्द्र झा ई सभ गीत गेलनि गौलनि से सभ भेलै खूब रेकॉर्डिंग फेकॉर्डिंग सभ खूब बढ़िआँ भेलै बड़ा लोक आशान्वित छल जे सिनेमा हेतै कारण कि स्टोरी तऽ छैहे नीक आ बड़ा मनोयोगसँ श्रीकान्त जी ओकरा बना रहल छलाह हेँ मुदा दैव संजोग की कहल जाय? तेहन खुराफाती लोक सब अछि हमरा अहाँक समाजक बीच मे जे मकचा लगा देलकै सिनेमा बनल। हम्म। मतलब अहाँ के हुनकर काज के प्रति एकटा बेहतर सकारात्मक। एकदम बहुत सकारात्मक सोच अछि ओ बड़ा से सकारात्मक विचारक लोक छथि। आ ओ सभक विचारकेँ सुनैत छथिन आ ओहि पर विचार कऽ कऽ आ तखन कोनो निष्कर्ष पर पहुँचैत छलाह। तऽ ई हुनकामे एकटा विशेषता छलनि। मेहनती बहुत छलाह। अहाँ समयमे आ वर्तमान मैथिली रंगमंचक गतिविधिमे की अन्तर बुझा रहल अछि? संगे

ओहिमे सभ कलाकारके ओ अपन अपन काज बुझै छलै आ आब छै कि जे हमरा नोत देता तखन जायब आ पहिने छलै से नहि लोक खोज करै आँय यौ की कऽ रहल छियै यौ ओहिना बैसले रहबै कि किछु हेतै तऽ ई आ आइ काल्हि जेना देखै छियै ओना हमरा बहुत बेसी ओजुका सम्बन्धमे नहि बुझल अछि खुदके सन्दर्भमे लेकिन अपना बुझैए कारण जँ एकटा लीडर नहि छै कोनो लीडर तऽ दोसराके जेना कोनो मतलबे नहि छै सब ओकरे पर निर्भर छै ओ जे चाहतै तऽ हेतै ओ नहि चाहतै तऽ नहि हेतै तऽ एहन स्थितिमे कमिटमेंटक तऽ हम बुझै छी हम तऽ बुझै छी कमिटमेंटेके अभाव छै मतलब डेडिकेशनो नहि छै लोकके अन्दर तऽ कमिटमेंट की हेतै हँ अपने मैथिली रंगमंचक केहन भविष्य देख रहल छियै भविष्य तऽ हमरा नीके बुझाइए एहि दुआरे जे तत्काल जे हमरा किछु बुझा रहल अछि जे नहि भऽ रहल यए नहि भऽ रहल यए तऽ एकटा होइ छै सभ समयमे एकटा भैकुअम अबै छै आब की हेतै एकटा एकटा प्रश्नवाचकके चिन्ह लागि जाइ छै सोझाँमे आब जेना हमरा लोकनि बीच गगन कुमार गगन छलाह काफी सक्रिय छलाह भंगिमाके लेल ओ जे करै उएह जे करै छलाह से करै छलाह आब ओ नहि छथि की भऽ रहलैए नहि बुझै छियै मनुज छलाह। काफी यूज रहै छलाह सक्रिय रहै छलाह ओ कोनो लीडरशिप नहि छलनि हुनकामे लेकिन जे काजक भार हुनका देल जाइ छलनि तकरा बहुत कमिटमेंटक संग ओ करै छलाह सर वर्तमानमे मैथिली मे शहरी आ ग्रामीण कोन रंगमंच बेसी समृद्ध बुझा रहल अछि? मैथिली मे। शहरीय। शहरीय। एहि दुआरे जे गाम मे रंगमंच छैहे ने। हम त सएह बुझै छियै। नाटक भ जा रहलैए। नाटक होइ छै। से सब गाममे नाटक होइ छै लेकिन ओ नाटक की होइ छै से नाटक केनिहारोके नहि बुझल छै लेकिन छै नाटक एहन बात नहि छै गाममे नाटक नहि भऽ रहलैए रङ्गमञ्च नहि छै रङ्गमञ्चीय प्रस्तुतिके द्वारा हम नहि देख सकै छी ओकरा अपनेके जुड़ाव मैथिलीसँ या मैथिली रङ्गमञ्चसँ कहिया भेल आओर कोना भेल गप्प अड़सठि उनहत्तरिक छैक। पटनामे हिन्दी नाटक होइत छलै। ई परवेज अख्तर, सतीश आनन्द ई सब नाटक करैत छलाह। शीला जयसन, अरुण कुमार सिन्हा, हिन्दी नाटक। तऽ सभ केओ चूँकि आकाशवाणीसँ रिलेटेड छलाह कोनो ने कोनो रूपमे तऽ हमरो कहथि आउ नाटक देखै लए तऽ हमहूँ नाटक देखऽ जाइ। तऽ ओहिसँ हम प्रेरित जखन हम ओकर आ पटनामे जे हमसभ मैथिलीके जे नाटक होइ छलाह जे हम देखै छलहुँ ओहि दुनूमे हमरा बड़ा विचित्र लगै छलए मैथिली रंगमंच बड़ा हास्यास्पद बुझाइ छलए विद्यापति पर्वके हमरा मोन अछि हम अड़सठिमे जखन पटना एलहुँ तऽ अड़सठिक जे विद्यापति पर्व समारोह भेलै लेडी स्पेंसन्स हॉलके पाछाँमे कम्पाउंडमे स्कॉट गार्डन स्कॉट एंड गार्डन हँ हँ तऽ ओहिठाम तऽ ओहिमे जे भेलै तऽ चतुर्भुज छलाह ओकर डायरेक्टर गोविन्द झाके नाटक छलनि हेँ राजा शिव सिंह तऽ ओकर एकांकी ओ छलै एकटा कोनो एहन अङ्गके ओ उठाओल गेल छलै जाहिमे महिला पात्र नहि होइ मैथिली नाटकके प्रति दूटा समस्या छलै पहिल तऽ ई छलै जे नाटक एहन हुए जाहिमे महिला पात्र नहि हुए जानकी महिला पात्रक अभाव छलै केओ तैयारे नहि होइ छलै नाटक करैके लेल तऽ जुड़ाव कतऽसँ भेलै कोन ठामसँ हँ ओ देख कऽ हमरा आ हिन्दी रङ्गमञ्चके जे देखियै ओ देख कऽ हमरा बड़ा मैथिली नाटक बड़ा हास्यास्पद बुझायल तहिना स्थितिमे से हम हिन्दीके जे डाइरेक्टर सब छलाह जे नून ओहि समयमे छलाह रेडियोमे आबथि तऽ हुनकासँ एहि सब विषयमे गप करी मैथिलीमे कोना हेतै तऽ कहलहुँ किए नहि हेतै करू ने हम एहिमे कऽ देब मदद तखन हम शुरू केलहुँ टूटैत लोक दिगम्बर झासँ नाटक लिखौलहुँ छोट नाटक तीस पैंतीस मिनटके नाटक ओहिमे ओहिमे सब सब छलै आब जे आजुक समस्याके समकालीन जे परिस्थिति छै सामाजिक परिस्थिति ताहिसँ ओ जुड़िके हेबाक चाही नाटक ई शि- शिव सिंह आ विद्यापति नहि हेबाक चाही आजुक नाटक हेबाक चाही आजुक समसामयिक समसामयिक तऽ ओ छलै नाटक आ ओहिमे से गणेश सिन्हा ओकर डायरेक्टर भेला बिहार आर्ट थिएटरके अनिल कुमार मुखर्जी एकदम हमर सभके रिहर्सल कालमे बैसल रहथि हुनकर कारपेंटर हुनकर लाइट मैन हिनका सबके इक्विपमेंट सबटा हुनके रहल विधानसभा भवनके आगाँ मैदान छलै ओही मैदानमे ओ विद्यापति भोट भेल छलै ओहिमे हमर नाटक भेल छलै एतेक सक्सेसफुल भेल एतेक सक्सेसफुल भेल कारण कि समसामयिक नाटक तऽ कहियो देखने छलै नहि मैथिल दर्शक से एतेक नीक लगलै प्रेमलता जी पहिले पहिल मंच पर उतरल छलै कोन ईस्वी छलै ओ अड़सठि अड़सठि उन्नैस सए अड़सठिमे अहाँके अपन प्रस्तुति भेल छलै अपन प्रस्तुति मने चेतना समितिक प्रस्तुति नहि छलै अपन लिखल अप्पा हमर लिखल नहि दिगम्बर झा के लिखल अच्छा दिगम्बर हम कहै लए हमर डायरेक्शन छलै ओना विधिवत डायरेक्टर छलाह गणेश सिन्हा अपन किछु साहित्य रचना मे नाटक प्रहसन के बारे मे किछु बता सकै छी सर देखू हमर नाटक बेसी नहि दू टा नाटक अछि सुनू जानकी आ चाही एकटा शिवसिंह। सुनू जानकीमे बड़ बढ़िआँ सीता रामसँ सम्बन्धित अछि सीताके निर्वासन छनि लेकिन हम ओहिठामसँ एकटा प्रश्न ठाढ़ करै छी जे आखिर सीताके निर्वासन किएक आ ओ निर्वासन जस्टिफाइड छै कि नहि छै जँ इंडियन पेनल कोडेक हिसाबसँ देखी तँ सीताकेँ अपन स्पष्टीकरण देबाक अवसर किएक ने देल गेलैन? एकदिशाह जजमेंट किए भेलै? राम तँ सुना देलखिन, लेकिन सीता दिससँ हुनका कोनो डिफेंसमे कहाँ किछु कहैक अवसर देलखिन। ई एकदिशाह छेलै। दोसर, सीताक काज इएह टा तँ नहि छलैन जे बस पतिदेवक आज्ञाक पालन केनाइ। ओ जे कहलखिन अहाँ चल जाउ तँ चल जाउ, अहाँ भागि जाउ तँ भागि जाउ, माने एहन सन क्रम। किछु हुनका समाजक प्रति दायित्व छैन। ई दायित्वबोध जखन हुनका भेलैन तखन भेलैन जे हम किए। किएक पाताल प्रवेश करू? हमरा बहुत किछु करबाक अछि अपन एहि समाजक लेल, महिला समाजक लेल। ई पुरुष प्रधान समाज जे सभखन अपन स्त्रीकेँ प्रताड़ित करैत रहैए ओकर विरुद्ध हमरा एकटा संघर्ष करबाक अछि। तँए हम जीयब। हम, हम पाताल प्रवेश नहि करब। सही लॉजिक इएह हमर नाटक अछि सुनू जानकी ई जखन ओ प्रवेश करऽ लगै छथि तऽ तखन हुनकर एकटा सखी छथिन ओ हुनका रोकै छथिन एना नहि करू मने अहाँके ई करबाक अछि ओ करबाक अछि ओ रियलाइज करै छथिन जे नहि इएह ठीक कहलनि हँ दोसर अछि चाही एकटा शिव सिंह जे मंचित अछि लेकिन मुद्रित नहि अछि लेकिन हमरा नीक लगैए हम केने छी हम केने छी ओ नाटक ओ तऽ प्रश्न छै जे छत्तीस वर्ग धरि जे शिव सिंह पड़ायल रहला त पड़ा के गेला कतऽ आ की की केलनि एकर खोज मैथिल ने कियो केलखिन। त ई त शिवसिंह सन चरित्रवान लोकक लेल ई कोनो नीक बात त नहि भेलै ओहिना छुच्छे छोड़ि देनाइ। कहत ओ तखन ओ त भेल पलायनवादी भेल। ताहि दुआरे ओहिमे देखौलियै जे नहि ओ जे से मैथिलीक डेवलपमेंटक लेल आ मैथिलके यूनाइट करैके लेल ओ घुमि घुमिके काज करैत रहला से भेष बदलि कऽ ओहि चरित्रके अहाँ निखारैके कोशिश केलियै ओकर निखारैके शिव सिंहके हम से उठेबाक हम कोशिश केलियै विशिष्ट बनेबाक लेल जे ओ छथि। इतिहास अखन तक ओहि सम्बन्ध मे चुप अछि। सर अहाँ के समय मे रेडियो के बहुत क्रेज छलै। ओहि मे रेडियो क्लब जे छलै ओ की होइ छलै पहिले? ओकर की उपयोगिता या महत्व छलै? असल मे ओहि समय मे संचार माध्यम किछु छलै नहि। साठि बासठि एहि सभमे तऽ ओहिमे जे रेडियो जे बनलै एलै तऽ निश्चित रूपमे लोकमे आकर्षण बढ़लै घरमे बैसल बैसल लोक ठाम ठामक गप्प सुनय गीतनाद सुनय नाटक सुनै हास्य विनोद ई सब आदि आदि बहुत बड़ा रोचक रहै कृषिसँ रिलेटेड ओकर सङ्ग सङ्ग छलै कि जे कृषिसँ रिलेटेड सेहो छलैए कोना खेती करी ओहिमे कोना हर जोती कोना खेतके तैयार तैयार करी कोना पानि दियै की दियै कोना रोपी बीया केहन हेबाक चाही तऽ ई सब बात जे छलैए से लोकके नव लगलै आ एकटा बड़ा एडुकेटिव छलै ओ मतलब वैज्ञानिक परिदृश्य के के तौर पर भी बहुत रुचिगर लगै छै आ तकर बाद ओ जे देखै जे नव नव विश्वमे की सब से रिसर्च भऽ रहलैए ओकर जानकारी लोकके भेट रहलै अइ नव नव खोज की भेलै अइ लोक की सब अनुसन्धान कऽ रहल छथि एहि सब विषयमे जे जानकारी लोकके भेटै तऽ ओ जानकारी से नीक लगै आ तकरा लोक सीखै एते तक होइ जे लोक कागज पेंसिल लऽ कऽ बैसै जखन चौपाल शुरू होइ तऽ अच्छा आ सङ्गे पन्द्रह दिन पर एकटा के एग्जामिनेशन होइ। देहाती रेडियो गोष्ठी ओकरा कही। ओहि मे किसानक लेल जेना अखन हमरा लोकनि गप करै छी, अहाँ प्रश्न करै छी, अहाँ बात पूछै छी, हम जवाब दै छी त तहिना एक्सपर्ट जे होइ छलाह एग्रीकल्चर के ओ ओहि मे एहिना प्रश्न रखथिन। पहिने त टॉक जे छलैया विषय तकरा ओ ठीक से एक्सप्लेन क दै छलखिन हैं। आ तकर बाद ओहिमे से चारि पाँच टा के प्रश्न ओ पूछै छलखिन हेँ आ रेडियो दिस से से अन्तर्देशीय पत्र आब तऽ अन्तर्देशीय पत्र देखतो नहि छियै अन्तर्देशीय पत्र रहै छलै जे पठा देल जाइ छलै जतेक सॉरी अहाँ कहलहुँ ग्रामीण क्लब तहिना होइ छलै देहाती रेडियो गोष्ठी ओकर नाम छलै क्लब छलैए गीत नादक फिल्मी गीतक आ ई जे छलै देहाती रेडियो गोष्ठी ओ कृषिके छलै तऽ ओहिमे से ओ प्रश्न केलखिन ओहि प्रश्नके उत्तर लिखलनि आ ओकर बाद ओ पठा देलखिन ओकरा इवेलुएट कयलनि एक्सपर्ट आ ओहिमे जे सब नीक कयलनि हुनका सबके प्राइज देल जाय आओर नाम सेहो पुकारैत रहै नाम हुनका बजाके इंटरव्यू लेल जाय अच्छा। तऽ ई एकटा जे इनिशिएटिव छलै रेडियो क्लबके पैघ महत्व रहै बहुत पैघ महत्व छलैए मैथिली रंगमंच केँ सशक्त बनेबाक लेल युवा रंगकर्मी केँ किछु सलाह देबाक पसंद करबैन। ई काज त सबसँ आसान, सब केँ सब दै छी सलाह। एहि सँ बेसी सुविधाजनक कोनो काज नहि। ई करू, ओ करू, सब द सकै छी। लेकिन सत्य ई छै जे कोनो सलाह तखने। जँ ओकरा करैक इच्छा अइ तँ तखने सफल भऽ सकै छै जँ समाजकेँ ओइमे समेटल जाए। समाज समाजेक लोक छथि। कोनो युवक

जे कमिटमेंट विषय वस्तु ओहि हिसाबसँ हेबाक चाही सॉरी विषय वस्तु ओहि तरहक हेबाक चाही जाहिसँ समाज स्वतः जुड़ि जाय पहिनहिओ अथवा इहो कहल जा सकै छै जे जेकर समाज के भूख हो भूख से हमर तात्पर्य अछि जे जे काज से ओकरा संतुष्टि होय शुरू शुरू में नाटक तऽ केओ बुझै नहि हिन्दी बुझै मैथिलियो में कोनो नाटक बुझै लोकक मोन मे एकटा ई प्रश्न चिन्ह रहै जे मैथिली मे की नाटक हेतै यदि लेकिन जखन भेलै तऽ सभके नीक लागऽ लगलै तऽ जखन भेलै तऽ सभके नीक तकर बाद सभ समाज जे छै से ओ सहयोग करै लए तैयार भऽ गेलै लेकिन जा धरि ओ एहि बातके अहाँ कन्विन्स नहि कऽ दै छियै जे ओ जे करऽ जा रहल अछि से अहाँके लेल अछि ताधरि ओ अहाँक सहयोग नहि करत। आ समाज जखन सहयोग कऽ देलक तखन तँ फेर कोनो बाते नहि छै। तखन तँ अहाँ दनदनाइत रहू। समाजक प्रति कमिटमेंट बहुत आवश्यक छै। आ रंगमे छियै इहो तँ सामाजिके काज। अह एकटा बहुत दुखद सवाल पूछि रहल छी। जे किछु दिन पहिलहिये ई घटना भेल अछि। रंगकर्मी, कथाकार, निर्देशक, मैथिली रंगमंच के एक चिरपरिचित दू टा नाम कुमार गगन और मनोज मनुज के निधन पर निधन भेला से हुनकर योगदान पर अहाँ की कहबैन या कोन रूपेन हुनकर योगदान के मैथिली रंगमंच में देखै छियैन? ई बहुत दुखद भेलै ई घटना कुमार गगन आ मनोज मनोजक देहान्त बहुत दुखद घटना छै निश्चित रूपसँ मैथिली रङ्गमञ्चमे एकटा भ्याकुअम आबि गेल छै शून्यता आबि गेलैए तेकर पूर्ति करब आवश्यक छै आ ई पूर्ति ई समाजे करतै। आजुक युवेकेँ करऽ पड़तैन। ओना जँ देखी तँ ई होइत रहलैए, होइत रहलैए। ई कोनो नव परिघटना नहि छियै। होइत रहलैए एहि तरहेँ। काजो चलिते रहलै। कनक तँ तत्काल तँ जकरा लोक कहै छै ने जे ठकमुरी लागि गेलै, आब की हेतै? तँ ओहि लेल समाजकेँ आगाँ आबऽ। मिथिला राजकेँ जे मांग भऽ रहल छै ओकर संबंधमे की कहए चाहबै सर अपने? यौ हम अखनो तक नहि बुझि रहल छी जे मिथिला राज अलग भेलासँ की हेतै? बिहार से झारखंड अलग भेल बड़ बढ़िया सीमांकन भ गेलै ओकर एकटा सरकार बनि गेलै स्थानीय लोक किछु जे झारखंड के लोक ओहिमे केओ चीफ मिनिस्टर बनला केओ मिनिस्टर बनला केओ किछु बनला केओ बनला जा धरि कार्यप्रणालीमे सुधार नहि हेतै जाधैर लोकक विकास नहि हेतैन ताधैर अहाँ राज्य बनाउ कि उपराज्य बनाउ कि पंचायत बनाउ कि जे बनाउ मूल उद्देश्य से जब भटकि गेलहुँ तऽ जेहने राज्य बनने तेहने नहि बनने हमरा ई बहुत भऽ जाय ठीक छै नीक बात मिथिला राज्य बनि जयबाक चाही बनि जाउ हमहूँ चाहै छी लेकिन एहिसँ बड्ड बेसी की हेतै अरे बड़ हेतै तऽ अमलेश जी चीफ मिनिस्टर बनि जेता सएह हेतै ने हमरे सभक बीचमे से केओ केओ किछु बनि जेता ताहिसँ भऽ की जेतै राज्य स्तर पर अगर डेवलपमेंट देखियौ तऽ की हेतै त से डेवलपमेंट जँ होइ त नीक बात। अहाँ सबसँ पहिले कोन हिन्दी सिनेमा देखने छलहुँ आ कहिया? सुजाता। सुजाता। हम नाइन्थ क्लासमे पढ़ै छलहुँ। एकदम मोन अछि। पहिले पहिल दरभंगा गेल छलहुँ। हमर भतीजीक जन्म भेल छल। नामकरण छलै। बाबू हमरो लऽ गेला। मने ओ लऽ की गेला हमहूँ जिद केलियनि जे हमहूँ जायब। गेलहुँ तऽ ओहिठाम बड़ बढ़िआँ देखलहुँ बच्चा देखलियै सभ किछु भेलै। तब बुझलियै जे रातिमे तऽ भायजी हमरा कहलनि जे भायजीकेँ कहलियनि हमरा सिनेमा देखा दिअ तऽ सुजाता। हमरा अखनो मोन अछि सिनेमा बड्ड नीक लागल एतेक बढ़िऑं आ हमरा अवार्डे फिल्म भेलै अहाँके फेवरेट नायक आओर नायिका नायिका तऽ हमरा वैजयन्ती माला छलै किया नीक लगै छलै ओ नृत्य बड्ड नीक करथि ताहि लेल हैं ताहि लेल ताहि लेल अपनेक मनपसन्द फिल्मी गीत यौ बहुत फिल्मी गीत अछि जे हमरा बड्ड नीक लगैए लेकिन पहिल फिल्मी गीत जे पहिल सिनेमा जे हम देखलहुँ तकर जे पहिल गीत जे हमरा बड्ड इम्प्रेस केलक ओ पहिल गीत छल जलते हैं जिसके लिए मेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ उसे किछु एहि तरह चलैए ओ जमानामे अहाँ सबके अपना समयमे ई हमर प्रिय छल ओहि समयमे चूँकि एकेटा सिनेमा हम देखने छलहुँ हँ उएह अच्छा सर आइ तकके सबसँ नीक मैथिली नाटक अहाँके नजरिमे कोन अछि प्रायश्चित। अन्तमे बटुक भाय चलैत चलैत एकटा रोचक गप्प करय चाहैत छी कि दर्शक लोकनिक लेल चौपालक एकटा कोनो संवाद सुना दिऔन अथवा मुखिया जी के संग या आन कलाकार के संग कोना संवाद करै छलियै? कोना हुनकर नाम लऽ कऽ पुकारै छलियनि या संबोधित करै छलियनि? देखियौ हम बहुत सहज छलहुँ आ चौपाल एकदम बहुत सहज छलै। एहिमे कोनो ई नहि छलै जे बहुत आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन नहि होइ छलै। एकदम सहज जेना अखन अहाँ सँ गप्प कऽ रहल छी। जेना अहाँ सँ हम अमलेश जी सँ जे किछु पुछबनि। तकर बदला हम मुखिया जी के पुछबनि। मुखिया जी, एना जे अहाँ कहलियै, ई जे भऽ जेतै तऽ देश मे कतेक विकास आबि जेतै? तकर ओ जवाब दैथ। तऽ ओहि लेल की कयल जेबाक चाही? एहि लेल गाँव, गाम के एडुकेट करबाक चाही, बेसी लोक के जागरूक करबाक चाही। ई होइ, ओ होइ, तखने ने हेतै। आह सर अहाँ के एकटा आब अंतिम संदेश की द सके छिए लोग के जेना मैथिली पोथी कीनू पढू एक की कहबे लोग के। मैथिली पोथी कीनू पढू अनको पढि के सुनबियो। कोनो पोथीमे की जिस्ट छै से कहबै तऽ भऽ सकैए जे नहि पढ़ने छथि हुनका उत्सुकता हेतनि तऽ ओहो पढ़ता तखने मैथिलीके विकास भऽ सकै छै बहुत बहुत शुक्रिया सर अहाँके बहुत बहुत आभार तऽ अहाँसभ सुनलहुँ रूबरू भेलहुँ छात्रानन्द सिंह झा उर्फ बटुक भाय। बटुक भाय के नाम बटुक भाय किया पड़लैन? हुनकर रंग यात्रा की रहलैन? हुनकर आकाशवाणी और खास तौर पर चौपाल कार्यक्रम और हुनकर कलाकार के संग कोन-कोन तरह के वाद संवाद चलै छलैन से जानलौं। चन्द तरह के सवाल के जवाब देलैन और मैथिली रंगमंच, मैथिली साहित्य, मैथिली सिनेमा ऐ पर विभिन्न तरह के रोचक गप-सप सेहो भेल।